Giuseppe. Mela bqajt li, taf kemm li nistennik, Giuseppe, taf kemm li nistennik. Tantx tajt bonġota.

Qed irabbi jiena! Aħjar trabbi ftit melħ f'moħħok, Ġużeppi, u tista' tgħidli fejn baqa' Konsu dalgħodu?
L-ieħor, mela jien norqod ma' Kunsu x'kull waħda? Ara vera, donkom apposta tagħmlu li lili, apposta! Santa Marija ħu paċenza bija! Ġużeppi, taf li jien irrid immur nara l-għoti ta' George Cross il-belt illum?
Ara l-ieħor. Kieku għat li qabel kut niġi miegħek kappellun. Essa l-ħadd pjanujt li ma nagħmel xejn jiena. Ma tagħmel xejn. Inti u konsul llum tridu tmorru tbajdu s-sala qabel ma jiena npoġġi s-siġġijiet f'posthom. U għalija tinkwitax. Għalija ġej wieġi tad-debba biż-żiemel. U biex ngħidlek id-dritt qiegħed ninkwita suppost diġà ġie. Ara daqsxejn, ara fejn. Wasal s-Sinjur. Ejja, korsu, ejja! Ejja, kors!
Bonġu għalik, ħbib. Bonġu kons.
Lan għasalaq, għajn ma għindu l-lejl, hemm xi ħadd mill-ġirien għandu irżiq fil-kamra tiegħu u qas ħallini nirqod sekonda li sekonda. Inkunnu f'minu immur inwerzaq tnejn ġew idnejh u mbagħad nikdimielu bħal Mike Tyson. Ħallek ma nagħmel werżiq, kunsu, Il-kappellun! Illum sejjer il-belt jora lil Ġorġ! Ġorġ hu, Ġorġ minu, Ġorġ dok li beħed donat? U issa jem felx juf iknuf daqs kem juf nis dungraj. Mux Ġorġ Buxux?
Sejjer nara ċerimonja tal-Ġorġ Kroqora jien ma minnet niprofa nitkellem Ma żewġt imħuħ vojta intom li jimpurtakom biss issa li tmorru fis-sala, għandkom is-siment, il-ġir u t-trab tal-kulur u tibdew taħdmu. Ara, ġibtilkom żewġ ibniezel, ara apposta, ġodda.
Mhux ġej. Da.
Il-kbir għalik Ġużeppi. U Konsu. Iż-żgħir għalik għax inti tibża' mill-għoli, mhux hekk allura qed forsi tisboħ iż-zoklaturi.
Mela x'negħmel ma nisbaħx dul pinzel jaqqisu mill-mustaċċi tiegħek Ġużeppi. Esma kappellon, jiena bir-roller naħdem.
Konsu, biex taħdem int id-dibdat taħdem mhux bir-rolli. Roller kappellon, u veru ħankun fil-baxx imma eh, irt nintrabat bil-harness u Eh, nilbes il-safety shoes, il-helmet minħabba tal-union, mux hekk, eh, hekk għandem miktub eh, fil-collective agreement hija. Korsu! U inti kappellu, nejt jena għax ma tiġi xtejna fis-sala, flok sejjer tura l-George on the cross. Efimni, konsu, għandek raġun, konsu, għandek raġun, u jena, jena, il-verita se najdlek, jien vera nishtiq niġi nejkom. U minn qalbi nixtieq niġi ngħidkom, imma irrid immur il-belt, u x'ħin inkun il-belt, l-Ispirtu tiegħi ħa jkun magħkom. Imma l-wieġi tad-debba diġà rajtu l-kapparra. Dan l-istupju kollu x'inhu, ha? Da x'kien? Konsu, mur ara. Bil-mod, ara tikser saqajk, toh, kappillon! Ejja, Konsu, obdi milli jgħidlek il-kappillon, għax duk bniedem ta' integrità, jekk jgħidlek mur, mur, mur! Ekku, ekku, Konsu, Ġużeppi, mur miegħu.

U tgħid xemm miski qasam rużu wkoll to ja ħasra, tuf xemm hemm isfel. So, ej. Werżieq mit-tieqa tal-kamra tiegħek, Ġużeppi! U sallek mill-werżieq, issa dak li ħarab ħarab. Issa naqbad ieħor u m'intix tora l-kappillon miskin kif sur isfel mewt ħo. Eh, eh, isma' kappillon. Jien smajt sew meta qedtilna illi kieku Kont tiġi tgħinha s-sala, hemm bajdo, kieku m'intix sejjer tora il-ġurġ, bush, undikruss, bid-donuts, il-belt!
Lester ruħek għal ġurnu ta' xogħol ġo sala għal kappellon! U ħabat tajjeb għax jien ma niddendilx waħdi fuq il-fallakka.

Ma ħa neħduha drawwa noqogħdu noħorġu kull ġimgħa? U ejja importanti li jġus. Sejr s'għand il-barbier naqta' ta' xagħri.
Sewwa! Tmur taqta' xagħrek waqt il-ħin tax-xogħol? Ħa ara l-ieħor. Mela waqt il-ħin tax-xogħol xagħri ma jikbirx ukoll?
Tlaqt. Ara vera għandi salib bih ta'. Iktar mis-salib li tana r-Re Ġorġ. Le ma jistax ikun. La jiġi ngħidlu ta' żgur ngħidlu. Ara x'sa ngħidlek Mario għax issa dejjaqni. Aw jien nikmanda u li ngħid Ma jaqbillix ngħidu hekk. Ħabib tiegħi Mario. Ilni ħafna biex ngħidlek ħija. Eh, le, le, irrid insib metodu ieħor kif ngħidlu.
Jekk qed fittex it-trouble, issa wasal l-żmien. Jekk qed fittex it-trouble, norik jiena min jien.

Erġa' ġejt, injus. Sibtu magħluq għax il-barbier tiegħi mar jaqta' xagħru għand barbier ieħor. Inti għaw t-tejli xaħġa?
Għaw sieħbi, kem immisjajtek dal-ħin kollu li ma konċaw. Emnalla tkun inta x'ma nafx namel minn għajrek, ejni wahda ħaqqom wahda. Etla bil-mod.

Ġo Malta konna ta' tfal nieħdu kollox kultant biċċajt. Imma mbagħad hu meta tidħol ċerti ħaduna minn tal-iskola biex naraw il-George Cross. U jibdejt nidrom da George Cross jisib su xi kurċifiż kbir. Għax niftakar ma ħababti, mort rabtilhom bil-Malti u morna jnawil belt biex naraw il-re, biex naraw il-re. u konna waħda fil-folla li kienem San Ġorġ. Ma għala xej kien dak. Ftakar li konna emmek, emmek u ġi jitkellem il-gvernatur, insomma, bida for your gallantry u ħafna ftaħir ma dak il-bombi kollha.
Ħaġa memorabli sabiħ u li eh, for gallantry ħadni eh, il-poplu Malti. Għax il-poplu Malti sofra attakki tal-gwerra proporzjon daqs li sofrit Londra ta' u l-Ingilterra. Voldiri għana konna xismu zaħiru, ma qlajna ħna ta' għana qlajna blu. Il-George Cross daħlu għafros fraskom, mux ta' winna. Il-George Cross irbaħniha. Jiena għall-grazzja tal-la għandi nisa neħħija l-dim u għal-ismi. Dik irbaħta! Għaw ħafna Maltin li għandhom ittri u għaritimom. Nisa irġil għandhom li t-tri wara timom, ineħħu dawk li t-tri, dak ma jneħħu għamx wara timom, għandak rebħu għom. Dawk studjaw, ħadmu u għaddew l-eżami. Jixirqilhom ikollhom litri wara simhom hekk jixirqilha Malta ikollha l-Ġorġ Frost fuq il-bandiera tagħha. Dik li tiddistingwina, dik li turi id-batija li batajna fil-gwerra, kif inneħħuha? Dik batajna li

Come prima, più di prima, ti amerò. Nere nine, eh. nene. Kemm inti intunat kemm taf tkanta? Ejja, ejja. Li kont nixta bil-Malti jiena ta. Come prima? Ejja.
Kif kien? Kienet edha Xtela prima din il-ġimgħa forsi rbaħt. Is-Sibt l-ieħor ħsibtu tiegħi tgħid x'kien fraħt. Du kemm ilek tkanta ġud? Ħamsin sena. Ħamsin sena, eh? Improvjajta vera, eh?
Fil-programm tal-lum għażilna kantanti kanta stil ta' kanzunetti kontinentali, Sinjuri Tony Agius. Avitori.
Tony Aġus, kif aħna tonx bin? Smajt ħafna fuqek imma jistu ftit smajtek tkanta li l-ek jena, pero smajt li kont wieħed mill- Ek suppost jgħidu, mux jien ngħid jgħidu n-nies. Pero naf li għandek single ma' Carmen Xkembri. U għadu ma' Carmen Xkembri, dikka kienet biex ngħidlek jiena dikka kienet kważi prova. Dik kien hemm is-surmast, kien ġabarha mill-festival, l-ewwel festival Malti tal-kanzunetta Maltija, u bata li qalli nixtieqek tkantali dil-kanzunetta. Jien aċċettajt hux hekk. U naħseb l-ewwel waħda Maltija li kienet dik, għax qabel kienu jkun hawn ħafna tal-għana u ħafna affarijiet hekk, qed tifhem, u ddeċidejna kienet l-għada tal-festa ma' Vitorin. U għandek idea meta meta ħarġet dik? Dik naħseb xi 1962, 63, hemmhekk fil-bidu. U ma ħriġtx iktar wara, Tom? Le, ma ħriġtx. Ora, qabel qabel ngħidu għalxiex ma ħriġtx iktar, ejja nibdew kif kif bdiet il-karriera tiegħek. Karriera tiegħi bdiet kombinazzjoni, qabadt ma' tfajla, inzertat oħt il-mara ta' Joe Grech. All right. Mort Bormla, Iltqajna, qalt li tkellimniex għax hu naw ir-raġel t'oħti. Għattilha mela min hu r-raġel t'oħti? Qaltli Joe Grech. Qaltli, eż, għattilha da żgur li nafu, qaltli u x'taf? Għattilha u ħa nkanta, qaltli tkanta, qaltli da żgur mela ma tkantax, qaltli jekk kanta qas inkellmek iktar, qaltli twaqqagħni għal x'għid quddiemu, għattilha jiena ġieli nkanta l-Premier, qaltli tkantax, qaltli ma nkantax, fil-intermission, kont se ngħidlek fil-half time, fl-intermission inżilt isfel, tlajt kien hemm Valerio kont inkanta l-Premier miegħu, għadt lul Mario, qalli nagħmluha. U kantajt, u l-mara spiċċat qaltli, jekk ma tkantax ma nkellmekx.
Tkun tajjeb daqshekk. Eh, u bdejt tieħu sehem fil-festivals? Iva, dħalt fett li nidħol festival u ġejt it-tieni. Sewwa.
Jafhom kulħadd, 20 kantant, u sibt il-Ledwin Gallia rebaħ l-ewwel. Daqsxejn. Dak iż-żmien kienu kantanti popolari. Żgur, kont ġdid ħa ma jafni ħadd. Tant hu hekk mort niġġieled ma' wieħed fuq it-Times għax qalli There was Tony Agius a dark horse. Jiena ħsibtu peress li l-mamma tiegħi kienu jgħidulha taż-żiemel mort nagħmel għalih. Ħsibtu qed jgħajjarni jien bil-laqgħa. U ġejt it-tieni u tiġi t-tieni wara Edwin Galea hija xi ħaġa x'bieħ. Qatt mela nkompli jiena naħseb hija tajjeb. Is-sena ta' wara ġejt it-tielet u s-sena ta' wara ġejt l-ewwel. U minn hemm bdejt imbagħad fil-Malta Song Festivals u għaddej u dejjem nagħti. U dejjem bqajt għaddej.
Għax rajt ir-ritratti bit-taxi. Ejwa, kważi kważi fejn dħalt, mhux biex nitkessa, imma dejjem kont fost ir-rebbieħa. Ħalli ma tgħidlix inti ngħidha jiena, jiena l-impressjoni li tawni li inti kont għal dak iż-żmien l-iktar kantant promettenti li kien hemm dak iż-żmien hawn Malta. Naħseb. Imma mbagħad ġara xi ħaġa sfortunata. Eżatt, ejwa. Tagħraf in-1964 biss biss kien hawn votazzjoni għal aħjar kantant ġejt l-ewwel. All right.
Qed tifhem fuq id-dri issa l-kumplament? Għidilna x'ġara Tom. Ġara konna qed naħdem il-barra minn basket jien kont kuljum, jien żanżantu, jien ftaħtu hemmhekk, vantatu jien. L-ewwel kantant li kont hemmhekk jiena. U darba minnhom konna daqsxejn neqsin min-nies u fetlilna niftehmu li jekk jibgħatna ftit kmieni mmorru nduru dawra. Naraw għax imbagħad bdew jiftħu wara, bdew jiftħu t-night clubs u fetlilna mmorru sal-Palm Beach u ma kienx Palm Beach. Spiċċajna mill-Palm Beach, tlaqna U tħalla ġo l-għajt. Id-drummer baqa' mejjet u jien bqajt maħnuq u issa, xahrejn oħra, tliet xhur oħra f'Lulju, nagħlaq 50 sena ma nkantax. Ilek ma tkanta 50 sena? 50 sena.
Ġifieri x'għamilt? Tajt għal kollox kont mill-mużika? Għax ħbatt, ħbatt bil-karozza u x-xokk marrli fi griżmejja. Mort għand professur ta' Claudio Villa, mort Harley Street, professuri. Irvinani f'buċi biex inġibha lura u ma ġej tajjeb qatt. Sewwa.
U Tipprova tkanta xi biċċa llum? Wara wara wara 50, wara 50 sena llum oh, darba li ħadd. Ejwa, u ħa nipprova taf għaliex għax li għandi recordings kont irrikordjajthom fuq tape minn daw ir-riem daqshekk bil-mikrofon quddiemu. U nixtieq ikolli xi ħaġa diġitali tal-lum jaħasra. Eh, tara, fingers crossed mela tom. Hekk nipprova. All right, good luck.
Nipprova, grazzi.

Konsu ja ħasra, ta' tax qalbek. Imma, isma' nisim. Huwa importanti ħafna li jinti ħabib tiegħi tkun taftit id-daqxej lingwa Ingliża Ma jistax ikun kull darba li jiġi suldat Ingliż, meta tiltaqa' miegħu tgħidlu dejjem l-istess affarijiet, x'tgħidlu bħal eh, toqgħod tgħidlu Viva Wayne Rooney Manchester United, ta' xi kliem hu konxu ta' ħadd ma jifhmek. Aww, Kallina Cappellon, jiena nuf bl-Ingliż iktar milli taħseb int, oh! Ismagħni Konsu, ismagħni, ismagħni, ħa nibdew bi ftit kliem bażiku. Sewwa. Mela Konsu, ismagħni sewwa. Ħa ngħallmek kif għandek issejjaħ bniedem biex jersaq lejk. Attent Konsu, ismagħni sewwa. Qed nisimgħek. Mela, biex issejjaħ bniedem jersaq lejk, trid tgħidlu bl-Ingliż Come here.
Come here. Bravu, Kons, bravu. Issa qgħod attent Ħa nagħmlu eżempju prattiku.
Fej sejjer?
Konsu, kam ħjer!
Kam ħjer! Bravo, konsu, kemm inti bravo! Issa ħanalmek xi ħaġa oħra, konsu. Issa se nagħlmek kif tibat lil dak il-persuna lura minn fejn ġie. Eh, eh, denu, fa kappellon. Ħa ħanurijelek.

Fejn sejjer Ġużepp? E ma smajtux Don Gray? Keċċieni għax jaf kelma bl-Ingliż. Ejja law Ġużeppi, ejja law. Hemm xamit fajnek, Ġużeppi. U ħallini, ħallini kapillun, kelli xi ngħid ma' xmun. U jfajjol li doqqa u ħadni eżattaw anki nuċċolik is-sillej. Konsu, Ara kemm hu ħafif l-Ingliż! Mela, Ġużeppi bl-Ingliż hija Joseph. Sewwa.
Xmou li ġġieled ma' Ġużeppi hija Simon. Simon.
Ġlieda, bl-Ingliż, tfisser fight. Mela, Joseph and Simon fight. Ara, Sur Cappellon, terġa' stampa' dil-vol politika x'nitlaq l-hemm jien, ta!